Dul me Chosen Evangelical Revival Church okwero mwaka pyerabiro wiye abicel me kelo pwonnye ki jami pa Rubanga cok ki lwak. Lega opong tutwal i kare ma dano obino gutimo jami mapat pat i kin obedo wer, tucu jiri ki dong myel matek tutwal me dwoko pwoc bot Rubanga. Yub man obedo ka timme i kabedo ma kilwongo ni Go Down Cell, pan dwong divizon ma tye i Kitgum District. I kin lelo, lega, ki myel matek tutwal, dano nyuto kerogi kit ma gin gipako kwede Rubanga. Wanen matut i ripot man. Kwero mwaka pyer abiro wiye abicel pa dul me Chosen Evangelical Revival tye i yub mapatpat obedo ka timme.

Yobo opong wiye woko i Godown Cell pan Dwong Divizon ma tye i Kitgum Municipality. Yobo ocakke ki Dore ka ma ki a atir ki i gang lega ki wot i kin piny mapatpat ma tye i kin Kitgum Town ka ma kikato iye munen atir atir

I nge dwogo cen ka ma kioro iye lega madit, dul me bwola mua ki Pader District ojolo lwak ki bul ma meggi. I kit me pako Rwot, yo ocakke ki luwer mapatpat bino ka nyuto kit ma gin gipako kwede Lacwec.

I kit me pito cwiny dano ki Lok pa Lubanga, Bicop madit ma otelo lega man otito lok matut kun wacci. That is what we call salvation and we need people to understand it clearly. Dok pingo pire dit and why it is such a great thing ka giyike piny i bur niye? When you are buried down in the grave. I nino me adek oketo niye lataro. On the third day he broke the grave open.

Larre pe lonyo is not wealth, dok larre bene pe yenyo lonyo is not seeking for wealth. Larre obedo lonyo pa Lubanga aye. It is the wealth of God ma Himself Lubanga miyo bot jo muye, where God gives to those who believe, ento pe lonyo me lobo. not the wealth of this world. Larre Pe ryeko pa dano. Salvation is not human wisdom. Pe itwero kelo ryekoni me dano ni, ni en aye gudok larre ni. You can not bring your earthly human wisdom and turn it to be something that save you. Wat pe i kin larre gin ki ryeko pa dano. Nothing is between, there's no relationship between the wisdom of man. Lutela mapat pat onote i yub man, i kine obedo Dokta Ambasada Olara Otieno gin ki Bicop macon Mark Lloyd Ochola kun gin bene gubedo ki kare me miyo tamgi. Bar ni ocakke ki kany ma alwongo ni Northern Stream me East Africa Revival. East Africa Revival ma Dokta Lubulwa okelo ci ocakke kany. Mac enoni omer i lobo madwong ata, ento ocakke ki kany. Wamiyo pwoc madit pi meno. Wamiyo pwoc pi laa, pien laa oloko kit pa dano, oloko jo ma onongo mero olanyogi, jo ma gin lutim aranyi. Jo ma gin lukwo olokogi, olonyogi, gudoko jo pa Kricito. Wamiyo pwoc ni meno laa me ada. Gin ma laa otimo botwa kare pe me wacone ki kore ki kore, kare pe me wacone ki kore ki kore. Ento wek dong apeny kuman, Ka laa olonyo lobacoli, Ka laa en aye obedo obedo gin mukelo alokaloka ki kany ci omee ocito ka mukene, okelo ribbe ma pe poko kin kaka pe poko kwene ma in itimo batisimo iye, okelo mar me ada. Tin ma aloko-ni dong watye kwene. Watye i cere mene lutwa? Wun lutela me cia, lutela me katoli, lutela me cemec, lutela me pentecostal, wun lwak pa Lubanga ma wutye i nyima kombedini, tin watye kwene? Wapwoyo laa pi gin ma laa otimo i kare mukato angec, ento tin watye kwene? Tin watye i cere me col piny. Tin watye i cere me to paco. Watye i cere me alany me lewic. Pien i kinwa waa ki i ot lega. Wacito wayabo dero pa luwotwa. Ma gilwongo ni laa ni Betul. Daktar Burjoli obedo padere, obedo bene daktar. Ento en ma obedo ka longo kany-nyi. I ajogi kany-nyi, omyero mada me nyuto Yecu Kricito ni en ni tye i Kricito, pe i Katoli, pe Italian, ento en ni tye i Kricito.

Pe icali latinna. Don't commit the first offense to anybody in the world. Me aryo, bed ki woro i kom dano ducu. Latin lwor pe nyer lawang ato.

i kabedo ducu, i kare ducu, ma lulwongo ni consistency. En gin ma oweko Lubanga pe lokke, laworo, tin, wa diki. Kite meno bedo acel keken. Me angwen.

I lokke, Honourable Akori Beatrice, Minister of State for Economic Monitoring i opic pa President, obedo calo wel aworo oloko matek kun miyo gen it dano ni gin myero gudok cen ka jolo program pa gamente me kelo alokaloka i kwo ma meggi. I nge miyo tamme, en ocito ngolo mugati madit ma kiketo ka kicito ki poko atir i nyim lwak. Lacen lacen, kilego en bene me cako doro yub me yenyo cente onyo rayo cente bot lwak me neno kit ma kiromo yubo kwede ot it bicop. Yub man otum ki deyo matek kun bene kilego it jo ma tye ka dok ka mabor. i kine jo mua ki Hoima, Masindi, Gulu, Pader, i kin Karamoja ki dong kabedo mukene mapat pat, mapat ki kit gum ka ma nongo Yop tye iye ki bene nongo kiwacci tye gang.